riperi ni la ku mi amukela hi le ka g1 solimaka mo channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa manyunyu swilo swa xiyimo xa le henhla ntiko wa yi loko ni vulavula ni tonga vurivo rivoni ra tlatlula ni kombela mi xava ta vaseketeri va n'wina na vaseketeri va g1 solimaka mo channel um na mi xeweta hinkwenu laha mi nga kona Eh xigwigwi na swidyawa verengi hi mina loyi wa ni vuyile eh laniwani ni na mbaso makamu yeah. u ta mi tisela swilo swa kahle ku na vanhu lava va nga va ku va kha va lava ku tiva ku xana xigwigwi i mani mi nga va byela ku xigwigwi i mani eh xigwigwi i Israel Sithole kusuka kaya ka hala hala mbuya okay mhaka ya music yi sungule kwini eh mhaka ya music yi sungule ndhaku mm. na ha ri primary papa mina va chaya se loko mi kuma loko hi vuye xikolweni ku ri break a hi yiva na mufana wun'wana va ku safaniya Okay. se hi yiva hi chat katara kwalaya swi vhe swi ya yisukini kwalaya Okay. malembe ndzhaku wo ma eh, 95 kwalaya i ncini xi nga mi hlohletelaka ku a ni va kona van'wani mi kuma ku va chaya mara va se tshama va kandziyisa va chaya mara va se tshama va va na tinsimu ta vona lexi nga endla mi ku mi ni la ku va na ta mina tinsimu Eh, hikwalaho ka ku papa a va chaya mm. loko va chaya papa va nga vi na kateko wo record mm. se ni ku hayi mina ni ta ndla ku no ni swi humelerisa milorho ya vona ni ta yi humelerisa loko mi ya humesa album yo sungula ku endlekini eh loko ni humesa album yo sungula yo leyi yo sungula eh, eh ha yona ya vungani leyi leyiwani ya four leyi okay eh. ya loko mi ya humesa yo sungula ku endlekini loko ni humesa yo sungula hi laha ni nga ti byela kona ku ri sweswiwani nyiko ya mina ni yi humelerisa evanhwini um ene album leyo sungula yi vi kahle swinene Okay. um vo tala va yi tiva va yi vitana ku i nyama ya hoci mara mina yi thi ku i ku tekiwa kusuhi Eh. um vanhu va ku i nyama ya hoci yi ni dlayisele vukati Oh, okay. Eh. Eh, so eh, like a mi yi record kwihi a mi ri na vomani a ku endleke yini? okay leya number one a ni yi record-i ka ka xigombe studio okay eh producer a ku ri ronald maxinzwi okay and then engineer a ku ri ives mabasa okay and then distribution company a ku ri risana record Eh. hansi ka gezan thomas mzamani so a ku ri rini hi nkarhi wolowo eh a ku ri 2006 okay eh and then letin'wana timbirhi ti hume rini letin'wana timbirhi before leyiwani before leyiwani leyin'wana yi hume hi 2007 okay and then ya leya vunharhu yi huma hi 2010 ni veta ni va ni gimeti kona i ncini xi nga mi gimetisa um ti-challenges ti tele um It's like mina na n'wina mbasoli a hi tivani lani i khale eh. hi kha hi tivana kusuka sa kwele ka number one eh. eh ku va u ri hava studio xa wena i challenge yikulu hi ku loko u recorda mm. eh loko u swi twa ku swilo a swi kahle u ya yingisela mm. u ku no eh, mixing a yi kahle mm. va ku byela project ya wena ya ri kona steed ene u kuma ku ri no kama walowo va byele ku ni ya ku yingiseleni u ya ya mm. foni va ku byela ku ha project a ya ha ri kona mm. e se swi vi swi swi nghenelela loko swi ni tirhisa ku vava loko a ni tirha ni swi vona ku a ni tirhi kahle okay e se sweswo swi nga va kha swi vula ku leya sweswi mi yi endle ka studio xa n'wina ya leya sweswiwani ni endle studio xa mina ni tirhisana na makwawa wa mina hlulani sithole eh. hi yena endlaku mindhundhuluko ya mpfumawulo okay eh. no swi ti njhani mi za mi mi mi kota ku hlengeleta material ma studio eh swi swi ti tlhotlho walowo ni wu vulaka wa ku no ni karhatekile eh. ni gina ni ku hayi mani Why hi ku ni nga koti ku no ni ti endlela swa mina Eh. it's like ku fana na n'wina mbasoli ni swaku mbasoli va phusha swa vona va na studio xa vona eh se why mara na mina ni nga endli ku ni va na studio ku ni ta recorder hi nkarhi wun'wana na wun'wana na loko ni twa ku a swi kahle ni ta tshama hansi ni tlhe ni endla futhi okay Eh. se swi ri leyi mixing mi happy hi yona ya leyiwani mixing ni happy hi yona a yi ngeneni mavhengeleni loko hi vuya hi twa to tala hi ta album leyintshwa ya xigwigwi inkomu

hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka juan solima ka muchanel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa manyunyu hi leswin'wanyana swilo swa manyunyu um mi humesa album yintshwa mi nga rhanga mi byela vayingiseri ku i yini vito ra yona ivi i yini vito ra ra ra title track yi khome tinsimu tingani okay Album leyintshwa yi hume hi ti 3 October yi thyiwe ku ni lava wo lulama mavito vhele xigwigwi na swidyawaverengi nkama wun'wana ku va na challenge ya ku van'wani va ku hayi eka Spotify ha tsandzeka ku tikuma mi kuma ku va tsala xigwigwi liya ya ya X kasi ematshanguleni ya ku tsala xigwigwi liya S_H I_G_W_I ku laveka ya S_H yi na eleven yi na yi na twelve track. okay yeah leti mi nga hi longoloxelaka tona yeah uh, track number one lava wululama okay. track number two sigiyangi ngoma mm. uh, track number three hi na xikweleti track number four hi yena mm. uh, track number five uh, eh, track number 5 rivoningo okay and then track number 6 ku va womanizer okay. uh, track number 7 uh, ku va uh, murhandziwa mm. track number 8 ku va vukati ndzalama mm. track number 9 swayila mm. uh, track number 10 uh, blood is thicker than water mm. and then track number 12 love back or money back ni tlule number 11 number 11 ne eh. oh ni tlule number 11 eh. no i think number 11 i vukati ndzalama ni yi tlulini eh a hi a hi pfeni oh kulungwani number 11 i kulungwani oh okay ya i a ku kulungwani na remix a ku na remix swi vangiwa yini mm dancing song yi kona elias gang ngoma Okay. yi chaya as yi nga ri remix Okay. mara ku nga ri remix eh Eh. ku yi tumbuluke kusuka hansi a ni Eh. ti wani beliwa hi womanizer yi vulavula yini eh womanizer yi vulavula hi munhu loyi a nghenaka A huma a nghena laha nwaku weke ni loko a a ha n'wi teka n'wansati luya a swi ri kahle e risumuwa hi n'wansati vhele e a kombisaka ku ri no heyi loko na ha ku tekiwa swilo a swi ri kahle a ni humesiwa ni dya ka vo wipi ni tlela timhothela mara namuntlha u jikile u vuya nampundzu e se a ku va ni byeli khale vamakhelwani ku laha ni ta tshama hi lucky e ni va swi rhandza ngopfu swo tala e. So i i ncini xi nga mi hlohlotelaka mi za mi endla risimu ra ku fana na leri mi nga hi tlangela rona laha ra ku hi na xikweleti hi na xikweleti um risimu leriyani um loko ze ni ri hlohletele ku ni va ni kama rona ni hlohletelekile mm. i ku ri no um vanhu loko ri ku hanyeni mm. laha misaveni hi yo vhaka hi le ka hina mm. e se swi ni hlohletela ku ri no ni ri endla ri nghoma leriya na ku tsundzuka vokokwani ri va ri kha ri tsundzuka vo kokwani ku ri no mi rungula mani mani okay e i i kambe mi te title track ini mi lava wo lulama e swi nga va swi vangu yini ku mi za mi tsakula ku va yona yi rhangela ku tinsimu hinkwato mahlweni hi ku loko se mi tala e. a ma ha performangi hi yona eh a ni ma swi tiva ku swi njhani loko mi kuma ku ri no sweswiwani album yi humile e. ku na ku vanhu mi kuma ku se va sungula ku tsakela ku liya na liya e. e hi yona leyi hi lavaka yona liya na liya ku tlula leyi mhanhleketi yona Eh. na ku um eh, swidyavaveringi sisters eh. a swi kona um swa swa titirhela swa swi vona ku ku hluva a swi vuyerisi se swa titirhela a swi kona swidyavaveringi sisters i nge ni ti na vona va va kha va cina kwalawa se ri sungula hi n'wansati hi gajelana i n'wangulana okay mara ri vulavula yini rona ri vulavula hi ku vukati katamani okay. um na mina na n'wi lava lowo lulama um N'wansati hi yena a sumaka a hlamusela ku ri, Heyi, vukati i kata mani, hi ku ku nikaniwa swihlangi ku hambaniwa. Ku catiwa namuntlha mundzuku ku divhosiwa. Se ni ku nga rili, swa fana na mina n'wana mhani. Mina ni take lo, ni teke lowo dakwa rixa. E. Na mi twisisa. Ni kombela ku ni tlhe ni mi vutisa hi rin'we ra nkulungwani ra track 11 ku za mi vula hi yini? E, ri valavula hi byala. Okay. E, nkulungwani ri valavula hi byala ku ri no byala. eh mo special loko vanhu va nwini mm. ku na ku no a ya ndla xihoxo mm. va lala ku byala u ni endlise xihoxo namuntlha ni ximbo xa matacha eh se ri kombisa ku ri munhu a nga tsaka a va nwini mara ke ni swa hetelela mi kuma ku byala byi n'wi endlise swihoxo eh. eh kambe mi te track ten i mani eh track ten um blood is thicker than water eh why ri ri ta hi vito ra xilungu eh leriyani ri hlamusela hi ku ri fika ri swi nghenisa kwalaha swa xilungu eh, eh na ku aniwa ma swi vona ku masiku lamawani vhele swilo eh swin'wana ku faka ku tshwenyana kwalaya eh ri vulavula hi munhu loyi a nga tekeliwa eh, sati na n'wana mm. eh loko a tekeliwa sati na n'wana ivi n'wana loyi a tlhela a ciciwa na xivongo mm. eh ene n'wanuna loyi hi lowa timali phela i ciciwe na xivongo a tlhandleliwa na protection order ku u nga n'wi voni na n'wana luya e se munhu a vulaka ku blood is thicker than water a vuyi n'wananga okay e hi lava vanhu va le ku mboneni va xikwigwi kombelani ku sapotiwa va byeleni ku ti-album ta n'wina va tikuma njhani kwihi um ni kombela ku sapotiwa album ya mina ya kumeka ka all digital platforms eh, ma downloader xigwigwi na swidyawaverengi yaleyo sungula hi s h i g w i na number one mm. hi yi hoxini ka yinani hikuva vanhu va le ku yi laveni ka ti-online eh, hinkwato se va le ku yi laveni vanhu and then va ta yi kuma nakona online ni kombela ku sapotiwa swinene a mi xavisi liya ya ku munhu a xava hi voko Eh ti USB ti kona eh. na tona ti USB ha xavisa na ti USB okay. eh ti USB ti kona ha xavisa kwa ku a ni mi kuma ku va lava va ku hala matiko xikaya ku hala kusuhani eh. hi vona va kota ku ku ka man'wanyana mi kuma va hi fikelela eh se lava nge le kule va hi xaveli online lava mi lavaka va va mi kuma njhani eh ha kumeka ka facebook page mm. eh facebook page ya hina xigwigwi na swidyavaveringi sisters mm. and then ha kumeka kona tinambara ta mina mi ta tikuma kwalaha eh, kumbexana mani hava na yo facebook eh. masiku lama ku na lebyo tonga byi ku byi tirhisa instagram instagram okay na twitter eh 081 789 6690 yeah. eh and then uh, timhaka ta ku bukiwa ma, ma bukiwa ya na bukiwa loko va ni lava vanhu va ni buka ni ta ni ta nyawulisa ntlangu okay e no um baxigib i khensi swinene um ku va mi hi vakacherile la ka ntokoto studios ve ri le ntokoto studios ntokoto studios ne i i kaya ra Eh. vu- ra vuthekiniki ikaya ra vuthekiniki um ni nga ta rivala ni ta rhandza ku khensa ka ka ka producer ya mina makwavo wa mina hlula sithole Okay. and then ni khensa ni ka tail mikuna hi yena a leader a tlhela a beka Eh. Eh, n'wana mhani a hi yeni mahlweni mi ni seketela ni khensa ni ka xiponzara xa mina tiyani mingemezulu Okay. na khensa swinene ni khensa ni ka gezan thomas mzamani Yeah. kusuka sa le hansi le va- va va ni seketela hi mbilu ya kahle swinene Yeah. Eh. no hayi swa khenseka swinene Hi swona. hi ta tlhela hi huma hi ri nsimu leri ya mi nga